Yo medo amanetsia gbe na nɔvi veve yewo katã le xixe kɔ nɛa dzi kple agɔtsime dutawo keke be egba mi le agɔtsime batume alufa kɔdzi. Ye ame ye kpatse na mí le Batume du me le gbe nye mía me kplɔla ye nye tɔgbe akpalo. Gake nu yi ke gblɔ ge mele ŋdi ya la, mele gblɔ ne agɔtsime du kple edu sia du be ne woase nyui. Be eyi mía tɔgbewo woatso woƒe dua alo woatso woƒe kɔƒea, alo hafi woaɖo eƒe adexɔe nua, me ɖeko wotso ko o. Aɖee woka. Nane dzɔ hafi teƒea wozu du. Ye ne woaɖe ŋkɔwo gɔme na woa, Woagblɔ na wò be, Ŋkɔ ya nuyi ta wosɔe ne du ya ye ya. Wotsɔ na miame du gã be agɔtsi me ekpetɔ. Egbe azu kpetɔe. Elabe wobe ekpe ɖe le fuma, etsi mevɔna le eme o. Yi mía tɔgbɔ kadea, wobe dze be yeotsi ekpetɔ ya ŋutsi. Eye wotsi ŋutsia, tɔdze hã le fuma. Tɔgbewo yina ɖe toa to, wokua tsi. Yehova do go Mawu ɖe le toa dzi. Eye wodo go Mawu ma, Mawu ma nye vinɔ lé vi ɖe ata dzi le tsi lém nɛ, zã pɔ ɖa kple nuwo le tsia dzi. Le tsi ma ƒe nɔnɔmea, woyɔna Mawu ma be Pahɔe. Mía tɔgbuiwo subɔnɛ tso blema tso blema. Egbea mígale subɔmaa? Tɔgbe yi ke ka ɖe va ɖo Batumenyigba dzi. Yae va yɔ nɔvia be o, yi ke ɖe teƒe ɖea, eba metu me ne ku le ɖiɖi hã, teƒea fa, ezu eba metu me, ye wole yɔyɔ gbe be Batume. Edu ɖe sia ɖe kple eƒe tɔ, ɖe sia ɖe kple eƒe tɔ, kple mía tɔgbuiwo ƒe Mawu yiwo nye woƒe du trɔ̃wo. Eɖe yewova tu le teƒea, eɖe yewokɔe ɖe asi hafi wova. Eyi mía tɔgbe nɔvia woyɔna teƒe ɖe be anyiza ƒe yi ke anyi ɖo hɔe ɖo ɖiɖi ɖo ye ne tsi le dzadza etsi mele dzadza no do gbe ɖa le fi ma etsi dzana ezu anyiza ƒe eʋutsi gã aɖe nɔ fi ma tsã si zã ʋuti ma emu. Eyi ke woaʋu aʋa. Wova nɔ do keteke mɔ to Batu me va do ɖe Ghana anyigba dzi. Miatɔ gbɔ be nɔ be emɔ trewo le na yewo. Ta yewo melɔ be Germanwo ne wɔ nene ƒe nu mɔ. Germanwo sɔ tu be yewoavɔ miatɔ gbɔwo le fi ya. Gake miatɔ gbe ɖeka ye koe fia asi wo be o be tu menye agbetɔ dzo sɔ na ɖe be atie dama sɔ metua ɖe ʋutia dzi le dada kakakakaka ekpe vɔ le me ya wo nyawo ɖe nu egbea ne va mia ne va gɔtsi me batu mea ne yi ɖe nye atɔgbe nye va be mea akpɔ dama me kete kpe gakpɔ wo yi wo be yo sɔ do mavi me do wa le tɔgbe nye me vu do nu wo nyawo ɖe aʋata nenye be gbe kewea woadoe. Vɔ ɖe aʋa ta ɖe yewobe ta emɔ ma mato yewo gbɔ. Gake gbe aɖe mile wɔwɔ ɖe ekɔ kple sewo dzia? Mímegale wɔwɔ ɖe numɔ ɖeke dzi o, vɔ míle gbɔgblɔ be mía tɔgbewo ƒe Mawu anye Mawu ƒoɖiwo. Ame aɖe yi ke de dzesi be fia ne tsi mele dzadza o, ne do gbe ɖa, etsi adza. Ame aɖe yi ke nya be ɖe Ne tsi le dzadza akpa ne yi ɖe batume be eba ne mi tsia emi ne ya anyigba ʋuna ya wokɔ nu ya be yawo nye yewoƒe mawo ne ge ɖe kpɔtɔe nenema vɔ egbea ne ge ɖe teƒe mawoa fi yi ke power me teƒeawo lea, egbea wobe wokɔ ɖo modzakasaɖiƒe, nyɔnuviwo woado le aƒe me, woadɔ wo nɔnɔewo gbɔ. Leke dukɔ ate ŋu awɔ ɖeka wɔwɔ ava? Mava o. Mele dza va o. Le míaƒe dukɔwo megbea, le anyigba, ʋenyigba geɖe dzi fia koa, ne woɖo fia, ne tukaɖa medzɔ wa, Ƒome la gblɔ be menye ame mawo aɖe o. E Desembre me zã me, kaka ne ƒo zã ga eve nawɔ nu yi nawɔ nu yi nakɔ ge ɖe xexea mea, le gbɔgbɔ me me yi mea zero. Ele zero nil. Purification ɖe le ame ɖe si wòawɔ la edze be ne dze wɔ tso le tsi wuiɖeke ya me kakaka ne le tsi wuievea gbenya wɔ wuiatɔ̃ ko ekpa. Wobe wole azã ɖu ge. Woa nɔ ame yiwo nye azãmetadenɔlawoa, organisateurs-woa, woa nɔ asi trɔ le azã ŋuti kakakaka ŋkekea ko aɖo ko azã me ko miava. Menye be woƒe sɔ nya nya azã kafi wonɔ wɔa gɔme be ɖoɖo ɖeke mele azã ŋuti o, elabe eƒe la azã wonye. Ta ne mi mewɔ ɖoɖoa ɖe ŋuti do ŋgɔgbe o, dzadzraɖoa ɖe ŋuti do ŋgɔgbe o la, e, e, e, ege ɖe me vɔ. Kavi ebe yi va le dzadzra ɖoa, me, me, dziɖuɖu leke mate ŋu azɔ asi o. Nenye be sona kɔƒe me, ye adzanu dzana. Kavi eva yina ɖe edugã me aɖo agble wu tsɔ le kɔƒea me azɔ alɔ dzɔgbesi aso ɖe game dzi. Ne va ɖo dua me vɔa, ya ge ɖe nɔvi ɖe gbɔ, ya ɖe nu atutu ŋuti Adzra ɖo ke ne ege ɖe azã me woabu wò be ènye ame. Fifia wò eya tsi megbe wosusɔ mita wɔme atɔ̃ kafi eva ɖo ame yi gbɔ wòle be nàyi nàdzra ɖoa wobe tu ʋɔ dzo ye azã me vɔ ye ètsi dzi kɔ nua do. Ne ege ɖe azã me ko ame sia ame la kpɔ Mawu mele wò kpɔ ge o. Amli ma makpɔ wò o. Nu ka ta wòle be mímate ŋu asrɔ̃ nu le mía nɔnɔewo gbɔ? Egbea ne pastɔ ɖe kpe nyea be mava yi me tsɔtsi ye woxɔe sia mafia nu amo. Ne hunɔ ɖe kpee mayi. Gake hunɔ ɖe gblɔ nam be tɔgba zuma ne va yi gbɔ yi mana mo afia nu o. Elabena efia nɔ amewo me ŋkume akɔ akɔ yi megale nuɖeke kpɔ gɔme be yekpɔ ɖa. Elabe amewo ƒe ŋkume ava akɔ. Magblɔ verite na wo, elabe gbedasi wònye nam be ɖe gbeɖiɖi ava nam be gbɔgbɔwo le gbɔgblɔ nam be egbea mezu yewoƒe tsami. Melɔ̃ ɖe edzi hã be eya na woyɔna be gbɔgbɔwo ƒe tsami. le Région Soso dzi kpete kɔa gbɔgbɔwo ƒe tsami. Wobe melɔ̃ be maɖu tsami na yewo be e, melɔ̃ be e, wobe ke, fifia yewoana mil maɖee fia manɔ gbɔgblɔ ne dukɔ. Nyemele dzram o. Na ame ɖe kpɔe, ame ɖe ƒoe wonyɔa. Tɔgbe ʋlekre dzi nɔ yi wɔ na wɔ alea fine. Vɔ egbe amewo fia wo le gaxɔ ɖe ta. Amewo va tuna be tɔgbe zuma nu ya na leke wo lea enyɔe. Meɖamlima ha ɖe toe. Nyitsɔ ame ɖe studio kple ha. Ame yi le teƒea le nuɔ tsakama eye me ele ɖo kwe ʋuʋu. Mi kpa be dze be ava srɔ̃ le gbɔnye be ame ɖewo vana dza ɖo ko dzi ha ko be music nyɔ. Egbe ɖa ɖe. Ye ta na mlima Mawu gblɔ nya ɖe nɔ wa. Edze be nana ne dukɔ nɔ wa dze dzesi Mègagblɔe to mɔ ɖeke dzi bene wòava nye ga na ye o, gake ne ègblɔe to nyateƒea ƒe mɔ dzia, anɔ, anɔ, anɔ avɔ me akpɔ ga. Megblɔ be, Ɖeɖefia yewo ɖe fia nye be mía tɔgbewo mamli ma yewo zã le Egiptea avea me o va ti. Ye ƒe teƒe ma miatsɔ tu teƒe ma ɖo le teƒe ma tu ɖo. Ebe gbolo, fi ma be miawoe la va wɔe. Mbe e. Ebe amewo va ga alo esi woate ŋu gake woƒe dɔnɔme mekɔ o ante ŋu awɔ. Gake fi sia mídze gɔme. Ke mínya be amlima Mawua ele ƒe dɔ wɔ. Ye wɔ be ne yi ɖeɖe fia me la, agɔtsime dzua ƒete le yame. Wole busy le yame gake le anyigba eme fa gblagblagblagla abe fridzi me. Agɔtsimetɔwo tsɔ le video aƒo ge. Ewɔ be ɔnɔ ɖe asi

Nu ka gɔme vɔ hã? Ye ta megblɔna bena, Mawu yi ke miyɔna ele ame sia ame me. Hafi ne edze klo ɖe vedu gbɔ, nàdɔ ago zi tɔ, woabia wò be wò ame kae? Ye abɔ nu yi ke le fu ɖee nɔ wòa? Wò se tsi ɖia? Womaƒoe ɖi o. Gake míɔ ya míkpɔtɔ be míatsaka nuwo ye mía dome gblẽ ye míle fu kpem le gbɔgblɔ be na ɖe mía tɔgbuiwo menu aɖe, mía tɔgbuiwo mevo dua ɖe, enu yawo gale hafia? Ɛ̃, wole. Gake ne Israel-viwo mezɔ nyuie ɖe o, ye woƒe Mawu gblɔ na wo be, Gbedodoɖa kple vɔsa aɖeke megale yewo dome oa? Ye le fu ɖem ne míawo hã egbea be, míeɖu kɔ ta mía tɔgbuiwo kple woƒe mawuwoa? Wotrɔ kɔ ɖe mí be, yewomagase míaƒe vɔsa aɖeke o. Wɔe be àte ŋu ka atam ne vodu vɔ mava eme o. Vɔ ame ɖe aso didiƒe ava ka atam ne Mawu ma. wòava eme ne elabe ame ma le kɔ nyui gake ɖeko menya mɔ yi wòato o. Wogblɔ le Biblia me be woƒe ame gbogbo wozɔ mɔ gbadza woyi ɖe tsɔtrɔ me. Ke ame yiwo yiwo to mɔ buia dzia, wowo ge ɖe dzidzɔkpɔkpɔ me. Egbea ne wobe amrɔba fiafiwo woava so mɔa, womava so mɔ ɖe agblemɔ dzi o. Womava so mɔ ɖe tɔmemɔ dzi o. Fi ya amehawo, amewo sona atsi kple tɔwo gbɔna, fi ma wova sona mɔ ɖo, ye wotsina dzo me, ye woléna amewo xɔa woƒe galowo si. Vɔ ne enya be kesinɔnu ɖe yi sɔ woƒe fiafiwo le, ya kɔe ɖo Johnson, edo to gbeme mɔ, eva do to Hodikɔƒe kaka ɖava fia medza agbɔ fiafiwo nu ava yi. Nu ma yi wogbɔ le Biblia mea? Le fiafia bena ne xɔse ʋãe le asiwò hã, mègana ame aɖeke negaɖɔ ɖi na wò be xɔsea yae lolo wu fu ma Mawu le o, àge ɖe tetekpɔ me. Elabe fi ma ya amewo sugbɔ lea, ènya nui woɖi ɖe to me hafi wole tsɔtsia wɔ le edzia. Haleluya! Nɔviwo, medi be magblɔ ne xexea le ŋdi abe edze be mínyɔ le mía ɖokuiwo me, elabe amli magblɔ nuyi ka adzɔ. va yi le ƒe yi va yi ƒe nuwuwu ke hafi mi ge ɖe ƒe akpe eve kple blaeve etɔ̃a me be tsi ɖe dza va dza. Etsia la gblẽ nu agblẽ Ghana ma akpa ɖeka. Egbeawo le wo dio mɔ mɔ be tɔgba zu ma gblɔ nya ya me ao me ye nye egbe o. Amli ma egblẽ na. Ami ma gale gbɔgblɔ na be le ƒe ame gɔmedzedze be ame ya so ade kafe. Amewo atso anɔ atike. Ame amla anyi ele aku. Vɔ ƒe ya me mi dzea elabe ƒe ya dze gɔme so le ti wua me ke. Be edzo dzabi. Edzo la nɔ nu gblẽ. Ye la dzadzɔ. Kaka ga dasi ne eƒe yi me mi dza deme le tsie woa ke nu yi ke adzɔ ma. Ye ta ne megbetɔ elea. Ne ƒe ya dze gɔme kaka egbe nya ɖo le tsi asieke me nu wu. Ege ɖe le tsi wɔ ame nu yiwo dze dzɔdzɔ koa, nya be nu ma edza dzɔ le ƒe yi ke gbɔna me. Emawo katã nusɔsrɔ̃ wònye. Edze be nàsrɔ̃e nye gbɔgbɔ me nu ko ànya nu yiwo dza dzɔ. Gake mi mele dzesi.